ni ta futhi na hi timhaka ta swihlovo loko munhu a ya swihlobyeni or ka swihlovo la ku wa kona mati ni vulavula hi swihlovo leswikulu a hi swihlovo leswitsongo leswi hi swi vonaka like mi kuma ku matikoxikaya or ku hi ku hi ya kona hi fika hi kuma mati wo kota ku sweka or ku nwa ni vulavula hi swihlovo leswi mi ku Vanhu vo tala hi la loko va humele hi swileriso ka tikereke to hambanahambana va va byela ku okay famba u ya kuma mati ya le na ya le xihlovini i ta kota ku tirhisa xileriso lexi hi nga ku nyika xona la ekerekeni kumbe mi kuma ku tin'anga tin'wani va famba kuma mati ya xihlovo i wa tirhisa swi swa na swona swo mikisa na mirhi ya liya ya xintu ya vona se na swihlovo leswiya. swi na swiyila swikulu naswona swi na swiyila swa yileriwa because swihlovo naswona ku na vanhu lava va nga swi khoma vanhu lava va swi fambisaka va nge hi hina vinyi va swihlovo leswi tin'anga ta xintu lava tivaka swilo leswi va ta yima na mina na vafundhisi va ta yima na mina munhu loyi a khomaka xihlovo lexiya or nchumu lowu khomaka xihlovo lexi a wu lavi thyaka wu lava ku thyaka a wu lavi thyaka wu lava i base swinene. loko u ri munhu wa xisati i fanele i make sure ku ha laya a wu a wu yangi loko u ri munhu wa xinuna nakona masangu ya songiwa se mi kuma van'wani va ku byela ku okay xihlovo xo karhi loko mi ya kona mi fanele mi ya mi tiyini mi fanele mi ya mi fastile and then loko u ya i nga fastangi mati ma xihlovo lexiya i nge ma kumi swin'wana swa swona mi kuma xi ri le henhla ka hlohloro ya tshava le henhla henhla le se u kuma ku loko u ya kona i fanele i ya efastini or titsoniwi ku fika masiku yo karhi masiku mambirhi manharhu or kombo swi ya hi ku wena xileriso lexi va nga ku nyika xona va ta yi titsonisa ku yini kumbe kereke leyi nghenaka yona va va te mi swi endlisa ku yini se nkulukumba luya na yena loyi a tshamaka laha xihloveni lexiya laha rindzaka xihlovo lexiya loko u kuma ku mina na ya ni endle swo huma endleleni kumbe a ni songa masangu mi kuma ku before ten ten a nge before twenty meter or thirty meter mi kuma ku ni tela hi ripfalo or ni tela hi swilo swo karhi leswi nga ta ni endla ku ni tlhelela ndzhaku ni nga ha yi ni ya ka mati kumbe mi kuma ku hi le henhla ka ntshava se loko swi na ku gonya ntshava i kuma ku se wa tikeriwa ku gonya ntshava i ya le henhla le xihloveni lexiya i timisi n'winyi wa xihlovo lexiya a nga swi lavi ku ta ta ka mati ma yena i ku byela ku hi tisayini ku tlhelela ndzhaku a ni ku lavi mi nga kuma mi famba mi ri fayifi loko mi famba mi ri fayifi mi fika mi ka mati lamaya loko ku ri ku na wun'we laha ka n'wina a nga kahle a nge humi na wona mati lama na mi byela mi ta twa mi byela ku exi ni vona xi xo karhi or ni vona yini yini yini xa n'wina lexi mi fanele mi xi endli mi si mi fanele mi khiza masi mi khongela mi kombela ku rivaleriwa hi kona mi nga ta kota ku famba mi ya kaya van'wani va vona loko mi kuma ku va vona nchumu luya wu controla ku xihlovo lexiya van'wani va vona a va hanyi mi ta twa loko a fika kaya a fika a lova kumbe yi ni teka hi n'wisa xibedhlele a fika a lova se mi kuma ku vafundhisi vo tala lava kota ku vona swilo leswi va n'wi teka va n'wi khongelela va n'wi endlela swileriso swo karhi or va n'wi petsela titayele to karhi ku swilo leswiya swi suka a swi rivala emiehleketweni ya yena va n'wi kombelela ku rivaleriwa ka nkulukumba luya kumbe va tlhela va tlhela na yena ka xihlovo lexiya va fika va kombela ku rivaleriwa va famba na yena ku kombela ku rivaleriwa se loko hi ya ka swihlovo leswiwani hi fanele hi meka sure ku hi va hi ti tiyisini hi va hi ri kahle hi va hi basini mi ta vona swi swa hina swi ta famba kahle vanyingi va ta mi hlamuseta swilo leswi ni swi vulavulaka laha a ni vulavuli mavunwa or ku hemba hikuva swi ta van'we va ta ku e hi vulavula mavunwa hi vulavula ku hemba mi va vutisa va ta mi byela mati ma xihlovo i fanele i ma yilela swinene that's why mi kuma ku va ri ku na swihlovo swin'wana mi kuma ku va ku famba ya kamata xihlovo xo karhi karhi mi kuma ku loko mi ya leyi mi ri n'wexe un'wana na un'wana a ti vutisa ku i fambe na mali loko ni fambile ni va ku wa hemba e va ku hayi van'wana va ku hayi hi n'wi vonile hi hlangane na yena hi timovha kha huma le henhla ka tshava leyi i ke kona mati lama mara mi kuma kun'wana loko a ku byela ku exi a ni nyika xihlovo lexiya ni ya ka mati loko ni fika ni kuma xihlovo lexiya a xa ha ri kona xi fambile ivi n'wana ku byela ku phela mina ni vuya kona sweswi mati lama ni ma kuma kona se lava swi tivaka

hi kombela mi subscribe eka channel ya matimba emmanuel maluleke youtube channel mi pressa la ka xingelekele ku channel yin'we yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana danke xandla ehenhla ka xin'wana xandla